Ni yw Cyngor Cymreictod Ysgol y Frenni. Dyma oedd ein nod. Annog mwy o ddisgyblion i siarad Cymraeg gyda'u ffrindiau yn enwedig tu allan i'r ystafell ddosbarth ac ar y iard. Cafodd pob aelod fathodyn i'w wisgo. A dyma gychwyn ar y gwaith. Dewis Cyngor Cymreictod y byddai'n barod i weithio'n galed i hybu'r iaith Gymraeg yn yr ysgol. Un bachgen ac un merch o bob flwyddyn o flwyddyn dau i chwech. Dewis swyddogion ym Mroddgor. Mynychu cyfarfod yng Nghanolfan Hermon i drafod ag ysgolion eraill ac i rannu syniadau. Penderfynu ar weithgareddau ar gyfer y tri tymor ysgol, Tymor yr Hydref, diwrnod siwmai. Tymor y Gwanwyn, diwrnod Sant Estwynwen, Eisteddfod yr Urdd a Dydd Gŵyl Dewi. Tymor yr Haf, cwis llyfrau, chwaraeon biard, chwedlau a chaneuon jamboree. Felly tymor yr Hydref i ddechrau. Diwrnod siwmai, Hydref y Pymthegfed, dyma'r gweithgareddau a drefnwyd.

Ar diwrnod siwmai, cafon ni fore coff i rieni. Gwahoddwyd rieni yr ysgol am baned o sgwrs, buon ni'n canu caneuon Cymraeg iddyn nhw. Hefyd, gwahoddwyd dau oedd wedi dysgu Cymraeg i siarad am eu profiad o ddysgu'r iaith, sef Susan Carey a Phil Higginson. Roedd cyfle i rieni a disgyblion blwyddyn pump a wech i'w holi. Roedd pawb yn ei hedmygu'n fawr yn dysgu'r iaith. Dyma Susan Kelly a Phil Higginson. Hefyd ar y diwrnod, daeth mam-gu Ella, un o'r Cyngor Cymreictod, sef Misus Buddhig Jones i ddysgu rhigymau a gemau i chwarae ar iard yr ysgol i blant y Cyfnod Sylfaen. Cafwyd llawer o hwyl ac mae'r plant yn dal i'w chwarae bob dydd. Plannu Cennin Pedr. Bu aelodau'r Cyngor Cymreictod a'u rhieni yn plannu cennin Pedr i nodi'r diwrnod siwmai. Braf oedd ei gweld nhw'n blodeuo ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Un o uchafbwyntiau'r wythnos oedd gweithdy Ed Holden. Trefnwyd bod Ed Holden yn gweithdy yn cynnal gweithdai gyda disgyblion cym cyfnod allweddol dou. Roedd pawb wedi mwynhau gwrando arno yn dweud ei hanes yn teithio'r byd yn beatbocsio am ei fod yn gallu siarad Cymraeg. Dyma'r ran o'r rap.

Syniad arall gafon ni oedd tystysgrifau Cymro Cŵl. Bob bore dydd Gwener bydd athro pob dosbarth yn dewis Cymro Cŵl yr wythnos a bydd yn derbyn tystysgrif a chymeradwyaeth gan yr ysgol gyfan. Mae pawb yn ysu am gael un o'r tystysgrifau deniadol. Mae'r syniad hwn wedi hybu siarad Cymraeg o fewn y ddosbarth. Dyma rhai o'r enillwyr. Buon yn lwcus i gael arddangosfa o waith Ruth Jane yn yr ysgol. Roedd hi'n hyfryd gwrando arni'n sôn am ei gwaith ar thema Merched Cymru a chawsom gyfle i holi ac efelychu ei waith. Roedd yr arddangosfa yn llwyddiant mawr. Symud ymlaen i dymor y gwanwyn. Dydd Gŵyl Dewi, cyfle i wisgo eglwys Gymreig yn ôl yr arfer a gwneud cacennau Cymreig wrth gwrs. Yn ystod y diwrnod, trefnodd y Cyngor Cymreictod gystadleuaeth addurno cacennau bach. Daeth Catrin ac Osian o gwmni Crwst i feirniadu, bu'n gystadleuaeth poblogaidd iawn. Roedd tua 60 wedi cystadlu. Hefyd, cystadleuaeth gosod blodau. Dyma rhai o'r enillwyr. Hefyd, trefnodd y Cyngor Cymreictod stondin llyfrau Cymraeg ail law fel y cyfle gan holl blant yr ysgol brynu llyfrau rhad i ddarllen gartref. Syniad hydd oedd hwn, ac roedd yn syniad da iawn. Gweithgar- gweithgaredd poblogaidd iawn oedd e Siôn a Siân. Trefnodd y Cyngor Cymreictod Siôn a Siân yn yr adran i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen, Santes Cariadon Cymru. Gwahoddwyd Iwan John i holi cwestiynau a chafwyd llawer o hwyl a sbri, a phawb yn chwerthin llond eu boliau. Bydd dosbarthiadau prysur yn gwneud cardiau ac arweiniadau hefyd. Daeth aelod o'r Parc Genedlaethol i gynnal gweithdy llunio drai gyda disgyblion Blwyddyn Pump ar gyfer ymdaith Dydd Gŵyl Dewi yn Nhŷ Ddewi. Yn anffodus, oherwydd y tywydd stormus, bu'n rhaid gohiro'r daith i Dŷ Ddewi, ond buom yn ymdeithio ar y iard ysgol i gerddoriaeth Gŵyr Harlech a Ban Llanegg.

Cafodd Steffan a Mali wobrau yn yr adran Celf a Chrefft. Ffordd arall o ehangu geirfa yw cymryd rhan yn y Cwis Llyfrau bob blwyddyn, ac mae Ysgol y Disgyblion Ysgol y Frenni yn mwynhau darllen a thrafod y llyfrau ac yn arbennig y cyflwyniad dramatig. A dyma ni wedi cyrraedd tymor yr haf. Dw i'n lwcus bod Menter Iaith wedi trefnu gweithdy clocsio yng nghwmni Tudur Phillips, a gweithdy barddoniaeth yng nghwmni Bardd Ffrainc Cymru, Anni Llŷn. A llyfr Anni Llŷn, Asiant Da, buon ni'n astudio ar gyfer y cwis llyfrau eleni. Trefnodd y Cyngor Cymreictod a Misus Davies Byddem yn mynd drws nesaf i'r Ganolfan Ddysgu Gydol Oes ar fore dydd Mercher i siarad gyda grwpiau o bobl sy'n mynychu dosbarthiadau dysgu siarad Cymraeg. Roedd yn anhygoel gweld sut maent yn dysgu'r Gymraeg mor dda. Roedd pobl o bob oed yno ac o wahanol gefndiroedd. Roedd hwn yn brofiad arbennig ac yn gwneud i ni sylweddoli mor lwcus ydym i gael ein iaith ein hunain yn ein gwlad ein hunain. Oherwydd ei bod hi yn dymor y tripiau, cafwyd sesiynau canu er mwyn dysgu caneuon hwyl i'w canu yn y bws pan fyddem yn mynd ar ein tripiau megis Pori Maerasyn, i mewn i'r Gôl, Milgi milgi ar draw hyfryd fis. Mae'n anodd mesur llwyddiant ein gweithgareddau yn y Cyngor Cymreictod, ond penderfynwn ni lunio holiadur a siarad Cymraeg, mae plant blwyddyn chwech wedi ei gwblhau. Fel y gallwch gweld, mae graffiau yn dangos canlyniad positif, mae nifer o blant yn siarad Cymraeg y tu allan i'r ysgol. Mae nifer yn siarad Cymraeg yn y Clwb Pêl-droed neu'r Pwll Nofio. Ein nod oedd annog plant i siarad Cymraeg y tu allan i'r ddosbarth. Mae'r holiadur yn awgrymu ein bod ar y trywydd iawn gyda dros 80 y cant o blant o blwyddyn a chwech yn hoffi siarad Cymraeg. Felly, teimlwn ein bod fel Cyngor Cymreictod wedi cael blwyddyn llwyddiannus.